Komme mer da bei zwee Sujeten, déi am Wahlkampf sécherlech eng zentral Roll wäerte spillen, de Logement an de Wuesstem. Fänke mer mam Wunnen un. Do fuerdert Dir als Piratepartei, Sven Clement, ënner anerem, datt en drëtten ëffentleche Bauträger nieft dem Fonds du Logement an der Société nationale des habitations à bon marché sollt geschafe ginn. Hutt Der doriwwer eraus nach Iddien, wéi een deem Problem bäikomme kéint? Jo, ech mengen, den éischte Problem ass tatsächlech, datt net genuch gebaut gëtt. Ech mengen, dat ass e Constat, dee jiddwereen deelt, wou mer mëttlerweil laang driwwer geschwat hunn, wéi kréie mer Terraine mobiliséiert, wéi kréie mer méi Haiser gebaut. Ech mengen, do ass deen éischte Punkt. An ech si ganz erstaunt vu mer selwer, datt ech dem Michel Wurth do muss Recht ginn. Mir hunn haut e grousse Problem, datt mer eng national Wunnengsbaupolitik wëlle maachen a gläichzäiteg d'Gemengenautonomie mécht, datt d'Gemenge kënne maache wat se wëllen. Dat heescht, eng grouss Fuerderung vun de Piraten ass, datt mer hei mat de Gemengen zesummen, dat heescht iwwert de Biais vum Syvicol, géifen en nationalen Entwécklungsplang fir Wunnraum schafen, wou eng vun eise Fuerderunge ganz kloer ass, datt PAPen, also wann ech méi wéi eng Unitéit bauen, vereinfacht ginn. datt mer hei eng Mindestquot och vu Wunnraum schafen, dat heescht, datt mer reng Bürosquartieren, reng Quartieren, wou aner Aktivitéite stattfannen, verhënneren. Mir trieden do fir an, datt d'Leit no bei hirer Aarbecht kënne wunnen. Mixitéit an de Quartieren.
Mixitéit an de Quartieren.
Ech schwätzen net dovun, eng Arbed nieft en Eefamilljenhaus ze setzen, ëm Gottes Wëllen. Mir schwätzen awer ganz kloer dovunner, datt mer net Lénks en Tuerm wëlle mat Wunnraum hunn, do derniewent eng Autobunn an dann 10 Tierm mat Büroen. Dat ass net, wat mir eis ënnert engem agreabele Wunnen zu Lëtzebuerg virstellen. Mir hätte gären, datt intelligent méi gebaut gëtt, intelligent verdichtet gëtt. Dat bedeit fir eis, a villen Dierfer, a ville Gemengen am Land däerf een haut zwee voll Stäck bauen. Eng zentral Fuerderung vun eis ass, datt mer dat ëm ee Stack géifen erhéijen. Dat heescht, dat wat haut vill Leit souwisou musse maachen, well de Buedem vill ze deier ass, datt se hire Späicher quasi esou ausbauen, datt et e vollwäertege Stack ass, um Pabeier et awer nach ëmmer net als Stack gëllt, fuerdere mir, Kommt, mir maache mat deem Non-Sens, deen an der Vergaangenheet hei gemaach gouf, Schluss, mir féieren offiziell en drëtte bebaubare Stack an. Dat géif de Wunnengspräis pro Meter, den de Terrainspräis pro Meter Carré reduzéieren, wat et also méi Leit erëm géif erméiglechen, zu Wunneegentum ze kommen. An dann ass eis Propositioun eben den drëtten ëffentleche Promoteur, deen als Zil hätt, Wunnengen ze bauen, déi fir 10 Euro de Meter Carré kënne verlount ginn an déi eng Optioun hu fir e Mietkauf ze maachen. E Mietkauf ass e System, dee mer hei zu Lëtzebuerg bis elo ganz seele gesinn hunn. Dat heescht essentiellement, ech lounen iwwer eng Period, soe mer 10 Joer, mäin Appartement a wann ech an 10 Joer decidéieren, ech wëll d'Appartement halen, gëtt en Deel vu mengem Loyer, deen ech hunn, als Garantie geholl, fir datt ech mer de Rescht vum Appartement ka leeschten. Dat nämmlecht gëllt och fir Haiser analog. Esou erlabe mer eng sozial Mobilitéit, datt Leit, déi haut keen Eegentum hunn, déi da wéinst ze niddrege Realléin keng Chance hunn, fir iergendwann eng Kéier zu Eegentum ze kommen, datt déi eng kleng Etapp op där Leeder gehollef kréien, fir eben esou zu Wunneegentum ze kommen, ouni sech mat Präe mussen ze belaaschten, wou se déi nächst 35 Joer iwwer en Drëttel vun hirem Akommes mussen op den Dësch leeën.